אונז רעד מיר ביי די שיעורים פון נפשי ישובב, וויאזוי צו בארואיגן די נפש פון א מענטש. איינע פון די שוועריקייטן וואס מענטשן מוטשען זיך זייער אסאך אויף דער וועלט, איז ווען די נפש כאפט א קלאפ, מען רופט עס היינט טראומא, מען איז דורכגעגאנגען א טראומעטיק עקספיריענס, א געפערליכע עקספיריענס, עפעס א טראומא וואס האט צעשאקלט דעם מענטש, און די נפש האט געכאפט א קלאפ. סאו לאמיר קודם פאר מיט רעדן וויאזוי צו דיעלן מיט טראומא, און עס איז זיכער נישט עפעס מען קען עס אוועקמאכן, עס איז נישט גארנישט, אוודאי איז עס א עכטע זאך, וואס מענטשן לעבן עס מיט, מען באלד זען אין די תורה שטייט שוין אזוי. לאמיר אביסל צונעמען וואס מיינט אז די נפש כאפט א קלאפ. אונז זעמיר צוגעוואוינט אז ווען די גוף פון די מענטש כאפט א קלאפ, מענטש גייט אין בית מדרש, ער געט זיך א קלאפ אריין בטעות אין די עק פון א טיש, ס'טוט וויי אויפן פלאץ, ער געכאפט א קלאפ. ער קען דיר ווייזן פונקטליך וואו ס'טוט וויי, און פארוואס ס'טוט וויי, און געווענליך ווייסט א מענטש אויך די וועג וויאזוי די ווייטאג גייט אוועקגיין. אמאל דארף מען זיך סתם בארואיגן אפאר טעג, ס'וועט אריבערגיין, אמאל דארף מען לייגן עפעס א קריעם אדער נעמען א מעדיקעישן, און אם ירצה השם ס'וועט אריבערגיין, א שטערקערע קלאפ נעמט לענגער, אבער ס'וועט אריבערגיין א שטיק צייט און ער גייט פארגעסן פון די קלאפ. וואס געשענט ווען ער כאפט א קלאפ? יעדע מענטש אנדערש. ס'איז דא מענטשן וואס כאפן קלעפ א גאנצן טאג, זיי גייען אריבער זיי צו קלאפן כעת ווען זייער גוף כאפט א קלאפ. זיי פילן נישט, זיי ווייסן נישט, זיי גייען ווייטער, זיי האבן פארגעסן. זיי געבן א קוק פלוצלינג אוי, ער זעט עפעס א בלעק און בלוי מארק, פון וואס איז עס? ער ווייסט אפילו נישט אז ס'איז געווען א קלאפ. ס'איז דא מענטשן וואס כאפן א קלאפ ס'טוט מורא'דיג מורא'דיג וויי, אבער זיי האבן נישט קיין בלעק ענד בלו מארקס, זיי האבן אין די גוף פון א מענטש, איינעם קלאפט עס אויס שטערקער איינעם נישט, אונז קען מען דן זיין און אנהייבן א וויכוח פארוואס האסטו באקומען א בלעק ענד בלו מארק און איך נישט, ניין, איין מענטש איז אזוי און איין מענטש איז אזוי, איין מענטש ווען ער כאפט א א גליטש אויף די שניי צוברעכט ער זיך די פיס, און א צווייטער האט געכאפט א גוטן גליטש און האט זיך נישט צובראכן די פיס, נישט ווייל ער איז געפאלן אויף די זעלבע וועג, זיינע ביינער זענען שטערקער, יעצט האט די אייבערשטער נישט געוואלט זאל צוברעכן די פיס, אבער יעצט קען מען נישט אריינגיין מיט טענות אויף פארוואס האט זיך דיין פיס נישט צובראכן און מיין פיס יא. איך וויל צוקומען אז ווען מען גייט באלד רעדן פון טראומע איז דא אסאך מענטשן וואס איך בין דורכגעגאנגען עפעס א געפערליכע טראומע און איך קען נישט ארויסקריכן דערפון, און דערווייל דא א צווייטע וואס איז דורך די זעלבע זאך און יענער איז אקעי, און מענטשן שמועסן סאך מאל, נע, לאך דיך אויס, דו האסט געכאפט א בלעק און בלו מארק און ער נישט, ער האט דילן דערמיט, און די עצה נישט צו זאגן זאגן לאך דיך אויס, דיך האט עס נישט וויי געטון, דיין פיס האט זיך נישט צובראכן, און זיין פיס יא. סאו דאס איז ווען מען כאפט א קלאפ פון א טיש, פון פון פון א שטיין ווען מען פאלט אראפ, ווען די גוף פון די מענטש כאפט א קלאפ, ווען די נפש פון די מענטש כאפט א קלאפ, וואס איז די נפש? ווי פילט עס די קלאפ? אין די נפש? בעצם ווען א מענטש טראכט אריין טיפער ווען ער האט פעין, דארף ער קענען איידענטיפייען ווי ער פילט עס. זיין הארץ טוט וויי? זיין מאגן טוט וויי? זיין לעבער טוט וויי, זיינע קישקעס טוהן וויי, ס'איז בעצם איז עס זייער זייער ספעסיפיק וואו ס'טוט וויי, אבער אונז האמיר צוגעוואוינט די נפש כאפט א קלאפ, מיין הארץ איך האלט עס שוין נישט אויס, וויאזוי כאפט די נפש א קלאפ? די נפש ווערט נישט וויי געטוהן ווען דו קלאפסט דיך אריין אין די טיש. דיין גוף טוט וויי. די נפש כאפט א קלאפ ווען מען צעקלאפט אים. ווען מען רעדט צו זיין נפש. ער איז לאמיר זאגן א מענטש וואס ער האט זיך אוועקגעשטעלט אין זיין לעבן, און ס'קומט איינער און ער געט אים א קלאפ אראפ אינגאנצן. דו ביסט גארנישט און דו זאלסט סתם פארברענגען דיין צייט און קיינער האט נישט הנאה פון דיך, און די גאנצע בית מדרש ווארט אויף א שבת ווען וועסט נישט זיין דא. זיין נפש האט געכאפט א מורא'דיגע קלאפ. ער קען נישט צו זיך קומען, זיין גאנצע לעבן ביז יעצט איז צוטראסקעט געווארן אין איין מינוט, ס'וועט אריבערגיין צייט, ניין, נאר ביי די גוף פון די מענטש גייט אריבער צייט, און די אייבערשטער האט אריינגעלייגט אין די גוף פון די מענטש אז ס'היילט זיך אליינס אויס, ס'נייעט זיך אליינס צו די נייע הויט, קודם איז דא א קלאפ, נאכדעם וואקסט ארויף עפעס אזא שטיקל הארטע זאך וואס געשעהט נאך א קלאפ, און לאמיר עס אויך אויסשמועסן, בשעת די קלאפ, בשעת די וואונד איז דא אויפן האנט, יעדע מאל ווען עס געבן א קלאפ דארט אויף יענע פלאץ וועט עס זייער זייער וויי טוהן ווייל די וואונד איז נאך דארט, ווען ס'וואקסט ארויס די די די די הארטע זאך, ס'דא מענטשן וואס מ'גייט מ'פילט עס אראפ מ'נעמט עס אראפ, דאס טוט מורא'דיג וויי ווייל דארט איז נאך, ס'נאך נישט אינגאנצן פארהיילט. ס'גייט אריבער צייט און אה, ס'קומט צוריק געהעריגע הויט און מ'ווערט אינגאנצן פארהיילט. די נפש האט נישט די מעקאניזם וואס די גוף האט. די נפש היילט זיך נישט אליינס אויס פון זיך אליינס. דער מענטש דארף עפעס טון, ער דארף ארבעטן מיט זיין נפש. מ'וועט שוין זען ווי אזוי מ'גייט ארבעטן און פארשטייט זיך רבותי מ'גייט עס נישט אין איין שיעור מיר רעדן פון טראמאס, זיין נאך א שיעור און מען האט שוין א השלמה צו דעם שיעור, אבער די נפש היילט זיך נישט פון זיך אליינס אויס און עס איז די ארבעט פון א מענטש צו ארבעטן אויף דעם. מענטשן גייען צו א טעראפיסט און מען הייבט אן רעדן פון די טראמא וואס ער האט געהאט ווען ער איז געווען זיבן יאר אלט און ער האט נישט געוואלט גיין אין חדר און די באס איז געקומען און די טאטע האט אים ארויפגעשטופט און ער האט געפילט ווי מען ווארפט אים ארויס פון די היים מען וויל אים נישט האבן, ער האט דורכגעגאנגען עפעס. ווייסט אדער איך וויל נישט טעראפיס יעדער איינער איז צוגעוואוינט צו לאמיך הערן דיין גאנצע לעבן און לאמיך הערן אלעס וואס איז געגאנגען און דער מענטש הייבט אן רעדן פון טראומע וואס רעדט ער? עפעס א מעשה וואס איז געשען ביי די זיבן יאר אלט? אמת ס'איז געשען. ס'טוט דיך נאך יעצט וויי אדער נישט? ס'דא מענטשן וואס טוט זיי וויי. אבער דו ווען דו גייסט און דו הייבסט אן רעדן פון דיין גאנצע לעבן, פון דיין גאנצע טראומע, רעד נאר פון די ווייטאגן וואס דו שפירסט נאך יעצט, נישט פארצייל מיך עפעס, יענץ איז שוין פארהיילט געווארן. אויב דו שטייסט נישט יעצט יעדן טאג אויף מיט די פילינג פון די זיבן יעריגע יונגל וואס די טאטע ווארפט אים ארויס פון די היים, זיי נישט אויס פון דעם, געגאנגען ווייטער. פארוואס זאל א מענטש נעמען אויף זיך איבריגע ווייטאג וואס טוט נישט וויי? אויב ס'טוט וויי גייט מען ארבעטן דערויף, אבער אויב ס'טוט נישט וויי, דאס איז א גאנצע מסכתא וואס מענטשן לייגן צו און מען רעדט עס און מען גייט עס פראסעסן, אויב ס'טוט וויי, און ס'דא זאכן פון די זיבן וואס קען נאך וויי טון יעצט, אבער אויב ס'טוט נישט וויי יעצט סתם ווייל דו דארפסט עפעס פארציילן, גייסטעך ארומדרייען נאך אפאר יאר, מיט ווייטאג וואס סעלף אינפליקטעד, דו ברענגסט דיך אליינס ארויף ווייטאג וואס טוט דיך נישט וויי. אונז פארברענגן מיר, מענטשן פארברענגן יארן יארן פון זייער לעבן פון זיצן אין ווייטאג וואס טוט נישט וויי. מען פארברענגט אויך אסאך צייט פון ווייטאג וואס טוט יא וויי און מען טוט עס נישט ריכטיג צו גיין ווייטער. אבער אונז דארף מיר זען נאר וואס ס'טוט וויי. שאד זיך ארויפצולייגן נאך כ'זאג פאר א אינגערמאן, ווען דיין יונגעלע גייט ארויס אינדרויסן, שיינע וועטער, ער גייט שפילן מיט די פרענדס, מיט די חברים, און ער קומט אהיים נאך א שעה, א קליינע יונגעל פון נײַן יאר אלט, קומט אהיים די ערשטע זאך, אה, מאמי איך האב געהאט אזא גוטע לעבן אינדרויסן, אזא גוטע לעבן געהאט, א אויסשפראך וואס קינדער נוצן. למעשה איך האלט אז ווען א מענטש קומט ארויף אויף יענע וועלט, די ערשטע זאך נאך פאר מען הייבט אן מיט עסקתו בתורה בפריה ורביה נסעתו ונסעתו באמונה, דאס איז קשיא וואס מען פרעגט אים, די ערשטע זאך ווען ער קומט ארויף דארף ער זיך געבן א רוף אן, אה, רבונו של עולם איך האב געהאט אזא גוטע לעבן, מען לעבט דא זיבעציג יאר, ניינציג יאר, אונז דארף מיר זען צו האבן א גוטע לעבן, דאס איז וואס דער רבונו של עולם וויל פון אונז, רבונו של עולם וויל א מענטש, זאל האבן אלעס וואס ער דארף, ער זאל זיין צופרידן מיט זיך, און מען ברענגט אמאל ווייטאג וועט ער זען ווי אזוי פטור צו ווערן דערפון, נישט זיך ארויפלייגן מער. אונזער סלאגאן, אונזער ארבעט א גאנץ לעבן דארף זיין, צו האבן אזא גוטע לעבן. הטוב כי לא כלו רחמיך, והמרחם כי לא סמי חסדיך, דער אייבערשטער וויל דאס פון אונז, לאמיר האבן די ריכטיגע לעבן. איצט טייערע אידן לאמיר אביסל דורך גיין פון די הייליגע תורה פון מענטשן, נישט מענטשן, מלאכים, די הייליגע אבות הקדושים, די הייליגע שבעה רועים, און לאמיר אביסל אויסשמועסן די טראמע וואס זיי זענען דורך געגאנגען. און לאמיר אנהייבן מיט אברהם אבינו. אברהם אבינו איז אויפגעוואקסן ביי זיין טאטן תרח, למעשה א טשיילדהוד, א געזונט האט ער נישט געהאט, זיין טאטע איז געווען פארנומען מיט די געטשקעס א גאנצן טאג און אברהם קום בוג דיך דריי דיך, אברהם אבינו בעצם איז געווען א וויקטים, ער איז אויפגעוואקסן אין עפעס א פויערישע הויז מיט גוים מיט עבודה זרה און די אייבערשטער וויל איך זאל אים טרעפן איך זאל אים, ס'איז גוט פאר אנדערע מענטשן, איך בין דעמעדזשד און איך קען זיין אזוי, א געוואלדיגע טראומע, און אברהם אבינו איז ארויסגעקראכן דערפון, ער האט געארבעט אויף זיך, מען וועט באלד זען ווי אזוי ער האט געארבעט, אבער ער איז ארויסגעקראכן פון דעם. משה רבינו איז געבוירן געווארן, עס מלא כל הבית אורה, דריי חדשים שפעטער נעמט מען דעם קליין קינד און מען לייגט אים אויפן וואסער, פארוואס? ווייל פרעה האט ארויסגעגעבן א גזירה מען גייט אים הרג'ענען. ווייסט עס איז ווי די מעשה וואס מען פארציילט ווען א איד האט געהאט א קינד אין די לאגער און די קינד איז געווען דריי חדשים אלט און מען האט געדארפט אנטלויפן פון אים פון איין לאנד צום צווייטן. דאס איז מעורר א טראומא אויף א מענטש. מען איז געגאנגען משה רבינו מען האט אים ארויסגענומען פון די וואסער ער געווארן אויפגעצויגן אין א צווייטע הויז אינגאנצן, א צווייטע קולטשור, ער געווארן א פרינץ אין די בית המלכות, געוויסט האט ער האט א מאמע דארט צווישן די אידן וואס מען שלאגט זיי מען פייניגט זיי, איך בין דארט איך בין נישט דא, ער איז אויפגעוואקסן מיט א פאלשע איידענטעטי, וויאזוי מען רופט עס היינט, מען דארף ארבעטן אויף זיך, ער איז שוין געווארן אביסל עלטער, ער גייט זיך אננעמען פאר איינעם פון זיינע ברודערס, מען וויל אים הרג'נען, שוין ווייטער, מען זוכט אים, די גאנצע לאנד זוכט אים, מען גייט אים הרג'נען, אנטלאפן צו א פרעמדע פלאץ, ער איז געווען דארט יארן לאנג, אפגעזונדערט פון אלע זיינע ברודערס, אפגעזונדערט פון יעדעם איינעם, נישט דורך קיין מינוט אין טאג וואס ער האט נישט געטראכט, וואס מאכן מיינע ברודערס, ווי אזוי זענען זיי, מיט דעם איז משה רבינו אויפגעוואקסן, אבער משה רבינו איז געווארן דער רבם של ישראל, ער איז געווארן דער מנחיל תורה לעמו ישראל, נישט על אף וואס ער האט געהאט שוועריקייטן, נאר צוליב די שוועריקייטן וואס ער האט געהאט, ווי מען וועט שוין צוקומען. וואלט משה רבינו נישט געהאט די שוועריקייטן וואלט ער קיינמאל נישט געקענט וואקסן א מנהיג בישראל. רבותי, דער אייבערשטער שיקט אונז אמאל שוועריקייטן וואס איז די אייבישטערס מטרה? ער האט נישט וואס צו טון? אקעי, היינט איז אין א בעד מוד, ס'איז פארוואלקענט, לאמיך געבן פאר אים עפעס א מאכל און פאר אים עפעס צונעמען זיין פרנסה, אים זאל איינער בא'גנב'ענען, דער אייבישטער האט נישט עפעס בעסערס צו טון? חס ושלום! יעדע זאך איז הכל לפי החשבון, דער אייבישטער האט א פונקטליכע חשבון פארוואס דו דארפסט עס האבן, פארוואס דאס דארף געשען, צו פארוואס איינער דארף דיר בא'גנב'ענען מיט צוויי מיליאן דאלער, אונז קען מען זאגן אה ווייל אין די פריערדיגע גלגול, אפשר, כ'בין נישט געווען דארט, כ'ווייס נישט, אבער לאמיר רעדן פון די קארענט גלגול וואו דו ביסט, די אייבערשטער האט דיך געברענגט א שוועריגקייט, די אייבערשטער וויל דיך לערנען א לעסן, אויב דו לערנסט דיך די לעסן שנעל, דארף נישט בלייבן די שוועריגקייט, יעצט קענסטו גלייך אנגיין ווייטער אין לעבן, לעסן געלערנט, געמאכט א טשעק און געגאנגען ווייטער מיט די שוועריקייט, עס איז דא מענטשן וואס טוען זיך, מען לערנט זיך די לעסן פון עפעס וואס איז געשען, דערווייל זיצט דער מענטש, דער האט מיך בא'גנב'עט און איך גיי אים שלאגן און איך גיי שיקן טעראריסטן צו אים אינמיטן די נאכט און איך גיי אים רופן צו אין קאורט און טאריך גיי אים איינזעצן איך גיי אים הרג'ענען איך גיי אים שעלטן, דער אייבערשטער וויל עפעס פון דיך, ער וועט זיך א עצה געבן מיט זיך מיט זיין באשעפער, וואס וועסטו טון מיט אים? ער האט דיך וויי געטון? געוואלדיג, דער אייבערשטער האט געוואלט דו זאלסט יעצט ווערן וויי געטון, נעם דיך ארויס די לעסן און גיי ווייטער. ס'איז דא מלמדים וואס שיקן די יונגל וואס בעהעיווט נישט אין קלאס, מען שיקט אים אין קארנער. ס'איז דא מלמדים וואס זאגן גיי אין די קארנער פאר צען מינוט, גיי פאר פינף מינוט. א קלוגער מלמד געבט נישט קיין צייט ווילאנג צו גיין, גיי אין די קארנער ווילאנג דו העסט דיך לערנען דיין לעסן, ווילאנג דו העסט איינזען וואס האסט געטון, זאָ אַ ייִנגל, װאָס נאָך אַ מינוט, אָקעי, איך װײס, רײַסט מער נישט אָן, קען ער צוריקגײן אױפֿן פּלאַץ. איז אָן האָב איך קינדער, װאָס לערנען זיך נישט די לעסענס. זײ טראַכטן נאָר, אַ שלעכטער מלמד, און נאָך זעקס װאָכן דאַרף איך נאָך זײַן אין דער קלאַס, און נעקסט יאָר גײ איך האָבן אַ גוטער מלמד, ביז ער גײט װערן שלעכט, און אַזױ גײט ער װײַטער לעבן. ער לערנט זיך נישט די לעסען. די מענטשן דאַרפֿן זיך לערנען. אַבֿרהם אַבֿינו האָט זיך געלערנט, ער װעט באַלד מאַריך זײַן. משה רבינו האָט זיך געלערנט, און אַזױ זענען זײ אָנגעקומען. דוד מלך ישראל, נישט דא נאך א מענטש אין די וועלט, אקעפארנע וואס איז דאקומענטעד, וואס איז דורך אזוי סאך טראמא אין זיין לעבן. אונז קען מיר נישט משיג זיין וואס דוד המלך איז דורך. דוד המלך איז געבוירן געווארן, איז געווען א פרשה דארט צו ער איז א כשר קינד אדער נישט. דוד המלך זאגט אין תהלים מי זרעו יישא לאחיו. כ'בין א פרעמדער ביי מיינע ברידערס, זאגט די הייליגע חזל, מוזר מיינט איך בין געווען א ממזר, זיינע ברידערס האבן אים גערופן ממזר, זיין טאטע אליינס האט אים גערופן א ממזר, מ'האט אים דערווייטערט פון די משפחה, ס'איז געווען א שיינע משפחה, ישעי'ס הויז און דא איז דא עפעס א פסול קינד, מען האט אים דערווייטערט, שטייט אין שך על התורה, דוד המלך זאגט גם את סוהרי גם את הדוב היכו עבדיך, כ'האב נישט מורא פון גוליית, כ'האב מיך שוין אמאל גענומען א לייב און צעריסן, מיט א בער האב איך געהארגעט, זאגט דער שך על התורה, ווי האט דוד המלך געטראפן לייבן מיט בערן, זאגט ער די טאטע מיט די ברידערס האבן מחליט געווען אז ס'איז עפעס א פראבלעמאטיש קינד און ס'לייגט א סטעין ס'לייגט א פגם אויף די גאנצע משפחה, לאמיר אים שיקן פאשען אין די בהמות נישט דא אין די וועלדער מ'עט אים זאגן אז דארט איז זייער גוט און האפנטליך וועט קומען א לייב אדער א בער און אים מסדר זיין און אזוי וועט מען פטור ווערן פון די פראבלעם, יעצט קען מען דאך נישט סתם הרג'ען א קינד לא עשה רצח ער זאל געהארגעט ווערן אויף אזוי ווייט און דוד המלך האט דאס געוואוסט, מען עקסעפט מיך נישט, מען וויל נישט רעדן צו מיך, און מען גרייט און מען וויל און מען בעט יעדן טאג איך זאל געהארגעט ווערן. כ'ווייס נישט וויאזוי מען קען אנגיין אזוי אין לעבן. רבותי ס'איז די הייליגע דוד המלך, ענדליך ווערט ער קעניג. מען האט אים געזאלבט פאר קעניג, שאול המלך דער מלך ישראל נעמט די גאנצע צבא ישראל, טויזענטער טויזענטער סאלדאטן, גיבורי מלחמה, און מען לויפט נאך נאך עפעס איין יונגערמאנטשיק, איין דוד המלך, און ער דארף אנטלויפן נאר אין ארץ ישראל, אין גאנץ ארץ ישראל, אין וועלדער, אין מדבריות, אין מערות זיך באהאלטן, און ווי ער קומט אן פארטרייבט מען אים פון דארט, וויאזוי קען מען אנגיין אזוי? טוב מאוס ימי חיי! מענטש אליין, וואס וויל די גאנצע וועלט פון מיך האבן? גענוג איך בין דורך מיט מיינע ברודערס מיט יעדעם איינעם. דוד המלך ווערט קעניג, זיין זון אבשלום לויפט אים נאך און וויל אים הרג'נען, און האט אים נישט געהארגעט אבער ער האט אים פארטריבן פון זיין מלכות. און נישט נאר דאס, ר' מלך זעהט נאך ווי אלע זיינע נאנטע פריינט ביז יעצט פלוצלינג זענען געווארן פון אבשלום'ס טיעם קעגן אים, ווייל זיי האבן געהאלטן דוד וועט זיין די הצלחה און ער גייט זיך קיינמאל נישט צוריק שטעלן. וואס איז דאס אלעס גייט דוד המלך דורך? ווען דוד המלך גייט חתונה האבן, איז דא א גאנצע נידון אין די גמרא, מען האט צוזאמגעזעצט א בעסן בית דין אויך של שמיל הרמוסי, אויב דוד המלך איז מותר לבוא בקהל אדער אסור לבוא בקהל, ס'איז געווען א שאלה וואס די בעש ט האט געדארפט ארויסגעבן, אז קען זיין ער איז אסור לו ובכלו, ער קען קיינמאל נישט חתונה האבן, קיינמאל נישט האבן קינדער, קיינמאל גארנישט נעבעך, ער איז א ממזר, ער איז א פסול. מ'האט אים מתיר געווען לו ובכלו. האט ער חתונה? ניין, זי, זיין מאמע קומט פון רוסלאנד, ס'איז נישט געווען קיין עכטע גיורות, אסור לו ובכלו. נישט געהאט קיין מנוחה קיין טאג אין זיין לעבן. הייליגער דוד המלך, צו פארשטיין א טראומע פון א קינד וואס ער איז א ממזר און מען וויל אים הרג'נען, אונז קען מיר זיך נישט אריין לייגן אין דעם מצב. און דוד המלך איז געווארן מלך ישראל, דוד המלך האט אויפגעשטעלט מלכות בית דוד, את צמח דוד עבדך ומהרה תצמיח, אוועק געשטעלט א כלל ישראל, אנגעגרייט א פלאץ צו בויען די בית המקדש, די לעכטיגע בית המקדש האט דוד המלך געטון, אפגעקויפט די פלאץ, אנגעגרייט אז שלמה זאל עס בויען, אוועק געשטעלט כלל ישראל, און עד היום דוד מלך ישראל חי וקיים, און אזוי ווי אונז שמועסן מיר צוליב די שוועריקייטן, נאר וועגן דעם איז דוד המלך אנגעקומען, וועסט שוין מסביר זיין באריכות. אבער לאמיר גיין נאך אביסל ווייטער צו יעצט די טעג וואס מען קלאגט אויף תלמידי רבי עקיבא, לאמיר זיך א מינוט פרובירן פארצושטעלן וואס ס'מיינט פאר א מענטש וואס איז געווען עם הארץ ביז די פערציג יאר און ער גייט יעצט אנהייבן לערנען תורה, שטייט אין פרקי דרבי אליעזר הייליגער רבי עקיבא האט זיך געזעצט ביי א כיתה א' מלמד מיט קליינע קינדערלעך, ער איז געווען פֿערציק יאר אלט און ער זיצט אויף א קליינע בענקעלע און דער רבי זאגט א' און אלע קינדער זאגן מיט און רבי עקיבא דארט אויך, ער שרייט קמץ א' א' קמץ ב' ב' און אזוי האט ער אנגעהויבן, עטס ווייסט וויפיל מענטשן, גוטע מענטשן זענען אים געקומען כסדר זאגן, נע, ס'איז שוין דערנאך, ס'איז שוין שווער לערנען יעצט ביי די פֿערציק, הלא מד ילד למאי דומה, דו ביסט שוין א אלטע נאר, ווילסט זיין וואויל, ווילסט זיין נאנט צום אייבערשטן, גיי דיך אפ מיט גמילות חסדים, איינע פון די עמודי עולם, אבער תורה איז שוין נישט פאר דיר. די סטאטיסטיק איז, איינער וואס קומט יעצט לערנען ביי די פערציג איז נישט אנגעקומען. עטס געפילט אליינס, און מען הערט עס פון אנדערע, און אנדערע קלאפן, און אנדערע זאגן, זיין נפש וואס איז געווען צמאה, זיין נפש שוקי כ צו זיין נאנט צום אייבערשטן, האט געכאפט איין קלאפ, און נאך א קלאפ, און נאך א קלאפ, אבער רבי עקיבא לאזט זיך נישט, און כאטש די אלע שוועריקייטן גייט ער אן, און ער איז זוכה צו לערנען תורה און צו קענען תורה און צו זיין קושר קשרים פאר די תורה הקדושה, גע'דרש'נט על כל קוץ ותג די גרעסטע פון די הייליגסטע תנאים וואס כלל ישראל פארמאגט. רבי עקיבא שטעלט אוועק א ישיבה א הצלחה למעלה מן המשיעור, פֿיר און צוואַנציק טויזנט תלמידים זענען מיר צוגעוואוינט, ס'זאגט זיך זייער שנעל פֿיר און צוואַנציק טויזנט, ווייסט וואס מיינט פֿיר און צוואַנציק טויזנט? ס'דא א גרויסע ישיבה פון זיבן הונדערט בחורים, פֿיר און צוואַנציק טויזנט תלמידים האט דער הייליגער רבי עקיבא אויפגעשטעלט, ער זעהט שוין עולמו בחייו, אה, די גרעסטע מרביץ תורה אין די וועלט, און וואס געשענט? אין א חשבון פון געציילטע וואכן, אלע פֿיר און צוואַנציק טויזנט זענען געשטארבן. אויב מען מאכט א חשבון, יעדע זיבן מינוט במשך די וואכן איז געווען נאך א לוויה. רבי עקיבא וויינט, מען זאגט אים דער תלמיד איז געשטארבן, און פאר ער קען אפילו ויאמרו אין לעת נחם קומט מען שוין זאגן דער תלמיד איז געשטארבן, געלאפן צו לוויות, געזאגט הספדים, עטס ווייסט געשענט ווען א ראש ישיבה האט בחורים אין די ישיבה נעבעך וואס געשענט עפעס מיט זיי א טראגעדיע ערשט איך הייב זיך אן זיך בלעימען איך בין נישט ריכטיג און איך בין נישט ראוי און איך מאך ווער בין איך צו מאכן א ישיבה לאמיך אפ איך גיי אין א ווינקל און עס זעהט אויס די אייבערשטער וויל נישט אז איך זאל האבן א ישיבה רבי עקיבא פֿיר און צוואַנציק טויזנט, נישט נאר די נאמבער פֿיר און צוואַנציק, אלע זיינע תלמידים, דאס זענען אלע, אלע זענען געשטארבן. ס'גייט אריבער פֿיר וואכן, רבי עקיבא דערזעהט זיך, ער קומט אריין איין טאג נאר רבותי ס'איז די עולם איז גרייט צום שיעור, ואין איש בבית, קיינער איז נישט דארט, קיינער נישט. אונז הער מיר פון אונזערע זיידעס אז מען איז געבליבן נאך די מלחמה פון א גרויסע משפחה מיט פופציג זעכציג נפשות איז ער געבליבן די איינציגסטע אן קיין איין ברודער אן קיין איין שוועסטער, אונז קען מען נישט פארשטיין וויאזוי די אידן זענען ווייטער אנגעגאנגען אין לעבן, אזא טראמא, אזאנס, און פלוצלינג, רבי עקיבא האט פארלוירן פֿיר און צוואַנציק טויזענט תלמידים, וואס א נארמאלע מענטש וואלט געזאגט רבי עקיבא ס'איז גוט די ישיבה גייסט אנהייבן פון פריש, זאל נאכאמאל שטארבן, זאל ער זיך לערנען דינען דעם אייבערשטן, שרייב חידושי תורה און זיי מפרסם דעם אייבערשטנ'ס תורה אויף די וועלט, אבער נישט ר' עקיבא, ר' עקיבא איז שוין געלערנט געווארן וויאזוי צו דיעלן מיט טראמא, ר' עקיבא גייט און ער לייגט ארויס א צעטל מקבלים מספר מצומצם פון חשוב'ע בחורים וואס ווילן זיך זעצן און לערנען, און ס'איז געקומען טאקע א מספר מצומצם, נאר פינף תלמידים, פינף! שטעלט זיך פאר א מענטש וואס זאגט א שיעור פון פֿיר און צוואַנציק טויזנט און די נעקסטע טאג דארף ער אריינקומען עס זיצן דארט פינף אידן ביים שיעור, נישטא קיין גרעסערע השפלה, נישט קיין גרעסערע ווייטאג, מ'קען זיך נישט עפענען די מויל אפילו צו זאגן דעם שיעור, אבער רבי עקיבא זיצט מיט די פינף תלמידים, און ער הייבט אן פון פריש, נאכאמאל ברכות, שבת, עירובין, מען גייט דורך יעדע חלק פון די תורה, און רבי עקיבא איז מרביץ תורה נאר פאר די פינף, נישט צו קומען נאך תלמידים, די נעקסטע זמן מיט די נעקסטע זמן, ס'געווען נאר די פינף תלמידים, קיינעם נישט צוקומען, ווי האט די עולם מורא געהאט צו גיין אין אזא ישיבה, די עולם שטארבט דארט, און ער האט געזעצן מיט די פינף תלמידים און זיך אפגעגעבן מיט זיי, און נישט געדילט מיט טראמע, און נישט געדילט, ער האט געדילט דערמיט ריכטיג, אבער נישט געזיצן אין די טראמע, נישט געזיצן מיט די בעגעדזש, ער איז געגאנגען ווייטער, אנגעהויבן א נייע בלאט, די אייבערשטער רבותי געבט אונז אונזער נשמה יעדן טאג, די אייבערשטער קען מאכן אנדערש, די אייבערשטער קען מאכן איך געב דיך א נשמה איינמאל ווען די קומסט אראפ, און נאך זיבעציג יאר, נאך אכציג יאר נעם איך צוריק דיין נשמה. וואס האט מען אונז געטון? חזל פרעגן פארוואס האט דער אייבערשטער געגעבן מנה אין מדבר יעדן טאג, פארוואס האט ער עס נישט געגעבן איין מאל פאר די גאנצע יאר? די גמרא ענטפערט דארט אויף דעם, אבער וואס מיט אונזער נשמה, פארוואס האט דער אייבערשטער געמאכט די נשמה, דיין לעבן מיט דיינע קישקעס האסטו דיין נעכטיגע, דיין פיס מיט דיין הענט האסטו די נעכטיגע, דער אייבערשטער האט נישט געמאכט אז יעדן טאג באקומט מען נייע קישקעס מיט נייע לעבער מיט נייע נירן מיט נייע לונגען, דער אייבערשטער האט עס נישט געמאכט, פארוואס די נשמה האט דער אייבערשטער געזאגט יעדן טאג שיק איך דיך א נייע נשמה, איך נעם צוריק די אלטע. כ'קלין עס אויס, איך רייניג עס אויס, כ'נעם אראפ אלע שמוץ, כ'מאך א קלענסינג, און דו באקומסט צוריק א נייע הערליכע לעכטיגע נשמה. ווייל דער רבונו של עולם וויל, און אונזער תפקיד אויף דער וועלט איז, צו אנהייבן יעדן טאג מיט א פרישקייט. איי נעכטן בין איך געווען צוקלאפט, שרעקליך, אבער יענע נשמה האט מען שוין געמאכט א לוויה, מען האט שוין מספיד געווען, יענע נשמה איז שוין ארויפגעקומען און ער האט שוין געהאט זיין יום הדין, יעדן טאג האט מען דן דעם מענטש, יענע נשמה איז שוין אויבן, כ'ווייס נישט צו ער גייט אין גן עדן אין גיהנום נישט קיין חילוק, היינט האב איך א נייע לעכטיגע נשמה, די אייבערשטער זאל עס אנהייבן מיט א נשמה חדשה מאיתי תצא יעדן טאג, קומט א מענטש און ער שטייט אויף צופרי און ער וואשט זיך נעגל וואסער, מודה אני לפניך אז וואס? האסט מיר געגעבן א לעכטיגע שיינע טייערע הייליגע נשמה, נשמה שנשאתי בטהרה היא, הייבט ער אן און ער רופט גלייך זיין טעראפיסט צו זיין רב צו זיין חבר צו זיין יועץ, אבער דאס וואס יענער האט מיר געטון דריי טעג צוריק, איך קען נאכנישט צו זיך קומען. געוואלד און געשריגן, יענץ וואס מען האט דיך וויי געטון, יענע נשמה עקזעסטירט שוין נישט, דו ביסט היינט א נייע לעכטיגע ריכטיגע נשמה, הייב אן מיט א פרישקייט. נאכאמאל, אונז רעבען מען דארף דילן מיט די טראומא, אבער די וועג קודם צו טראכטן פאר מען הייבט אן דילן איז, אונז האמער א נייע נשמה און איך דארף מאכן זיכער אז די נייע נשמה זאל איך נישט אנקלעבן מיט ווייטאג, מיט פעין, מיט בעגעדזש פון נעכטן. גייט א מענטש און ער זיצט ביים טעראפיסט. טעראפיסט איז אייער געלערנטע טעראפיסט און די טעראפיסט הייבט אן כ'וויל לאמיך הערן דיין טראמע און ער גייט און טעראפיסט זאגט דארפסט עס אויסשמועסן קלאר מיט אלע דיטעילס מיט אלע פרטים ווייל אזוי קען מען עס פראסעסן וואס געשענט ער האט נאך ווייטאג פון דעם אבער אביסל ווייטאג. מען דארף קענען פון די ביסל ווייטאג אויך, דערווייל גייט ער איבערלעבן די גאנצע עקספיריענס נאכאמאל, ער לעבט עס איבער, ער פארציילט עס, און ער איז יעצט דער זיבן יעריגער יונגל, און ער האט יעצט די זאך, דו ביסט געווען כמעט אויסגעהיילט, האסט געדארפט דילן מיט די ביסל, וואס פלוצלינג ברענגסטו ארויף צוריק די גאנצע, אין די נעקסטע סעשאן גייט די טעראפיסט ענטפערן און מסביר זיין די טראמא און דארפסט פארשטיין דיין טאטע ער איז א מלחמה געליטענער מיט אלע הסברים אבער ער לעבט עס איבער נאך איינמאל און נאכאמאל און נאכאמאל וואס ווען מען גייט צו די רופא הנפשות וואס די רמב ם רעדט אז ווען א מענטש האט א פראבלעם מיט זיין נפש זאל ער גיין צו די הייליגע חזל צו די רופא הנפשות מען וועט כמעט נישט טרעפן אין חזל אז מען זיצט מיט ווייטאג הייב אן ניי, הייב אן פריש, הייב אן מיט א התחדשות, טו וואס ר' עקיבא האט געטון, פֿיר און צוואַנציק טויזנט זענען געשטארבן, קיינער האט נישט געוואלט לערנען מיך נעקסט די פאריגע זמן, כ'האב נישט געהאט קיין חברותות, און די מגידשיער האט מיך נישט ליב געהאט, און דאס האט נישט געארבעט, איך האב נישט פארשטאנען קיין איין ווארט פון די מסכת וואס מ'האט געלערנט, פיין, דאס איז אין די פעסט, הייב אן מיט א פרישקייט, פרוביר נאכאמאל, ווער זאגט אז די נעכטיגע ווייטאג וועט פאסירן היינט? ס'דא מענטשן, האב איך געזאגט, וואס איינמאל זיי האבן זיך אויסגעגליטשט אויף די שניי און צעבראכן די פיס, וואקן זיי מער נישט אויף שניי. פיין, נעבעך, ס'איז א פראבלעם, מ'דארף ארבעטן דערויף. אבער אונז האבן דאך נישט אזוי, סאו כ'גיי נישט אצאנעם גיין אין ישיבה, כ'גיי נישט אצאנעם מיט די חברותא, כ'גיי נישט אנעם, ווייל לעצטע זמן בין איך דורכגעפאלן, לעצטע מאל זענען פֿיר און צוואַנציק טויזנט תלמידים געשטארבן, יעצט איז דא א נייע עפאכע, ס'איז דא פֿינף תלמידים וואס ממני הישסס כל העולם כולו, די גאנצע חזל דרייעט זיך ארום די פינף תלמידים, זיי האבן אויפגעשטעלט די תורה, רבי עקיבא האט אונז געגעבן, רבי עקיבא דורך משה רבינו, די די נושאין התורה פאר כלל ישראל, רבי עקיבא האט אונז געגעבן די לעכטיגן חזל, די אלע גמרות וואס צוזאמען האט רבי עקיבא געלערנט מיט זיינע פינף תלמידים און זיי האבן פארשפרייט און מסביר געווען דברי רבי עקיבא, דו מוזט אמאל אנהייבן מיט א נשמה חדשה, נשמה שנשאתו בי טהרה היא. אתא ברוסא. סאו לאמיר זעהן וויאזוי ר' הייליגער רבי עקיבא האט געדילט דערמיט. איך וויל נאר צולייגן נאך איין נקודה. אונז האמיר א הייליגער רבי יוחנן אין חזל. רבי יוחנן איז געווען דער גרעסטער פון די גרעסטע תנאים וואס איז דא. הייליגער רבי יוחנן. פול מיט מעמרי, עס גייט נישט דורך קיין צוויי בלאט אין גמרא וואס איז נישט דא א מעמרי פון רבי יוחנן, תלמידים זאגן נאך פון רבי יוחנן. רבי יוחנן האט געהאט זייער א שווערע לעבן, רבי יוחנן האט געהאט א לעכטיגע שטוב פון צען קינדער, און אלע צען זענען געשטארבן בחייו. און אזוי ווי מען שמועסט ביי ר' עקיבא, פֿיר און צוואַנציק זאלן זיינע תלמידים זענען געשטארבן און דער זקן און אלע זיינע תלמידים זקן און אלע זיינע קינדער. א טאטע וואס האט עלף קינדער און צען שטארבן איז א טראגעדיע וואס מען קען זיך נישט פארשטעלן, אבער כאטש געבליבן מיט איין קינד. רבי יוחנן האט געהאט צען קינדער וואס זענען געשטארבן. ער איז געווען אין א מצב, עס איז נישט דא קיין וועלט, און מען קען זיצן און אראפגיין פון זינען, נעבעך מענטשן וואס האבן פארלוירן נאנטע, מען כאפט א נערוון בראך, מען גייט אראפ פון דעם ווען מען זיצט אין די ווייטאג. רבי יוחנן טראכט ביי זיך, אזוי ווי צו האבן פריער געשמועסט, איך דארף האבן עפעס א מעסעדזש, וואס וויל דער אייבערשטער פון מיך? און ווען איך לערן מיך די לעסן איז גוט. ווער זאגט דער אייבערשטער וויל איך זאל האבן צען קינדער, ער שטעלט די אייבערשטער וואס אנדערש, אבער וואס וויל ער? דארף טראכטן, ס'איז דא מענטשן וואס האבן נישט קיין קינדער און זיי גייען וויינען א גאנצע לעבן, און אנדערע פארקערט, גייען מאכן א ארגאניזעישן צו העלפן מענטשן וואס האבן נישט קיין קינדער, יא, און זיין תפקיד אויף די וועלט איז אז נישט ער גייט האבן צען קינדער אדער צוועלף, ער גייט האבן טויזענטער קינדער וואס ער האט אראפגעברענגט אויף די וועלט, אויף יענע וועלט איז דאך נישט קינדער, ס'איז מיינס, ס'איז דיינס, אלעס איין נשמה, ס'אלעס איין קומה שלימה, מען האט אויפגעשטעלט קינדער, מען האט עפעס געטון, רבי יוחנן האט געמאכט א ארגענעזעישן, רבי יוחנן זאגט די אייבערשטער האט מיך געשיקט אזא נסיון צען קינדער זאלן שטארבן, פארוואס איז די אייבערשטער געשיקט צו מיך, מסתמא וויל די אייבערשטער אז איך זאל קענען טרייסטן מענטשן וואס גייען דורך אזא טראגעדיע, עס איז דא א מענטש וואס זיין קינדער זענען געשטארבן, דער מענטש איז אויס וועלט, זאגט רבי יוחנן איך וויל אריבער גיין צו אים, ווען מענטשן קומען צו נחום וויילן, גלייב מיר איך פארשטיי דיין צער, קיינער פארשטייט נישט די צער פון די מענטש וואס זעט תשובה, מען דארף אים נישט זאגן די סטעיטמענט, יענער לאכט דערפון, וואס דו וואס פארשטייסטו, וועם פארשטייסטו, אבער דער הייליגער רבי יוחאי זאגט, איך וועל אריבערגיין און איך וועל זאגן איך פארשטיי דיין צער, איך האב נישט פארלוירן איין קינד, איך האב פארלוירן צען קינדער, איך האב נישט נאר פארלוירן צען קינדער, איך האב פארלוירן אלע מיינע קינדער, זאגט ר' יוחנן, די גמרא אין ברכות, ער האט מיטגענומען די ביין. א חלק פון די ביין וואס איז נישט מטמא האט ער מיטגענומען מיט זיך אייביג, און ווען ער איז געקומען צו א ניחום אבילים האט ער עס אראפגעלייגט אויפן טיש און געזאגט, דיין גארמע דאסיראה ביר, דאס איז די ביין פון מיין צענטע קינד וואס די אייבערשטער האט פון מיך צוגענומען, איך פארשטיי דיין ווייטאג. איך פארשטיי דיין פעין, איך פארשטיי דיינע יסורים, אבער ס'איז מארגן נאך א טאג און מ'דארף זיך מחזק זיין און מ'דארף גיין ווייטער, ווערט דיך געגעבן די קינד, השם נתן והשם לקח, און רבי יוחנן האט גערעדט על לבם און זיי אוועקגעשטעלט און זיי געטרייסט. ווייסט רבי יוחנן לערנט אונז אויס עפעס, ר' יוחנן לערנט אונז דא א מורא'דיגע לימוד, ווען די אייבערשטער שיקט דיך עפעס, פארשטיי וואס די אייבערשטער וויל און גיי אהין, טו עס, וועסטו האבן סיפוק אין דיין לעבן, וועסט נישט זיצן דיין ווייטאג, פארקערט, וועסט זיין פארנומען מיט עבודה, וועסט זיין פארנומען מיט עליה, וועסט זיין פארנומען צו שטייגן און צו וואקסן אין דיך אליינס, א געזונטע נפש, וועסט קענען וויסן ווי אזוי אנצוגיין, תורת שם תמימה משיבת נפש, בארואיגן, שיווע ונחת, בארואיגן די נפש, נפשי ישוביב, מיין נפש זאל זיין בארואיגט, מיין נפש זאל נישט זיין שטורעמישע וואסערן, יעצט וויל איך אזוי, יעצט וויל איך, מען דארף קענען לעבן צו זיין רואיג. זאגט רבי יוחנן, טייערע אידן, מען גייט אמאל דורך א טראומע, מען וועט באלד זען, מען וועט רעדן פון די טראומע, אבער ווען מען גייט דורך א טראומע, לערן דיך עפעס דערפון, און בוי אויף דעם, העלף מענטשן וואס האבן אזא טראומע, העלף מענטשן אן געלט, ארבעט ווייטער מיט דיין ביזנעס וואס דו מאכסט, נישט פלוצלינג אויך גיין נעמען דרײַ הונדערט דאלער א שעה. דו טו וואס דו האסט צו טון, און אנדערע וועלן נעמען דרײַ הונדערט דאלער א שעה. אבער דו העלף מענטשן, רוף אן א מענטש וואס איז דאס דורכגעגאנגען, איך בין עס אויך דורך, איך בין געגאנגען, ווען מען רעדט צו יענעם, מען וויל יענעם היילן, ווערט מען אליינס געהיילט, איז דאך פשוט אזוי, און פארקערט דאס וואס רבונו של עולם וויל. סאו וואס דארפן אונז טון רבותי ווען אונז האמער א קלאפ אין אונזער נפש. איך וויל נאך צולייגן צו מיר האבן פריער גערעדט די חילוק פון א קלאפ אין די גוף און א קלאפ אין די נפש. ס'איז דא א מורא'דיגע הייליגע ווארט פון רבי ר' יונתן אייבשיץ, אפשר דא אויב נישט גלייבן אז ער זאגט עס, מ'קען נאכקוקן. אין פרשת משפטים שטייט כי ינוצי אנשים יחדיו, צוויי מענטשן קריגן זיך, צוויי מענטשן שלאגן זיך, והיכו את רעי' באבן או באגרוף, און איינער וועט נעמען א שטיין און ווארפן, אדער נעמען זיין פויסט און געבן א זעץ צו יענעם, לרוצץ את מוחו, צו צעשמעטערן דעם מח, זאגט די תורה און תורה זאגט וואס מען זאל טון דערצו. זאגט דער הייליגער רבי רבי יונתן אייבשיץ פשט אין דער פסוק, נישט פשוט פשט, אבער ער זאגט א לימוד וואס זאל מען ארויסנעמען פון דער פסוק. זאגט ער, זאגט ער, כי ינוצי אנשים, ווען צוויי מענטשן קריגן זיך, ווייסט וואס דו זאלסט טון אז דו ווילסט זיך עפעס נוקם זיין דעם חבר? והיכה באבן או באגרוף, נעם א שטיין און ווארף עס אויף אים, נעם א פויסט און געב אים א קלאפ. אבער חס ושלום נישט אים אריינזאגן עפעס וואס וועט צוקלאפן זיין נפש. זאגט ר' יונתן געב אים א פאטש אין פנים, אבער זאג אים נישט א שלעכט ווארט, ווייל ס'איז דא פיזיקל אביוז און דאס גייט אוועק, נאכדעם איז דא מענטל אביוז, ווערבעל אביוז, ווען דו זאגסט אים עפעס אריין, יענץ ווערט נישט אזוי שנעל פארהיילט. היינט איז דא א מצב מלמדים טארן נישט שלאגן קיין קינדער, חס ושלום וועט טרעפן א מלמד וואס שלאגט קינדער וועט מען אים זעצן אינדרויסן פון שטאט ווי א מצורע, וואס טוט מען, וואס טוהן די מלמדים, זיי האבן געארבעט אויף זיך אויף זייער ענגער וואס זיי ווילן אויסגעבן, ניין אויב מען טאר נישט שלאגן געבט מען עס אויס אויף א צווייטע וועג, מען נעמט זיך באזידלען דעם קינד און ווער מיינסטו דו ביסט און ווער לאט דיך טוהן אזעלכע זאכן און איך וועל דיך שטעלן אין פלאץ און איך וועל מאכן זיכער אז דו וועסט זיין אין די קארנער און קיינער וועט נישט רעדן צו דיך א גאנצע יאר און יעדער וועט דיך מרחק זיין, מ'נוצט ווערטער. כ'ווייס נישט, לויט דער הייליגער רבי ר' יונתן דארף מען טוישן אביסל, מלמדים זאלן ווייטער געבן פעטש, כ'זאג נישט להלכה למעשה, אבער ענדערש געבן פעטש ווי אריינזאגן פארן קינד, ווייל א קלאפ פארהיילט זיך און א וואונד אין די נפש איז סאך שווערער, ס'פארהיילט זיך נישט פון זיך אליינס. רבותי זאלסט נישט ברענגן ארויס אין די ווארט פון רבי יונסון ווי שווער ס'איז א טראומא, א קלאפ אין די נפש. וואס טוהן מיר אונז ווען א מענטש האט אזא קלאפ? און נאכאמאל אזוי ווי מ'האט פריער געזאגט, ס'דא מענטשן וואס צען יאר שפעטער לעבן זיי מיט יעדן טאג דער ווייטאג. עס איז נישט א נייע זאך וואס די טעראפיסט האבן אויפגעטראפן. אונז גיימיר אריינקוקן וואו מען וויל, מען וועט אריינקוקן אין איכה. ירמי' הנביא זאגט זכור תזכור ותושיח אולי נפשי. ווען איך דערמאנמיך פון די בית המקדש וואס איז פארלוירן געווארן, איז נאכאמאל תושיח אולי נפשי. קומט מיין נפש נאכאמאל צו צו מורא'דיגע ווייטאג. אין די פסוק שטייט אז ס'איז דא א זאך ווי טראומא. פארלוירן די בית המקדש איז נישט געווען קיין פיזיקעל פעין, ס'איז געווען א רוחניות'דיגע טראומא, מ'האט אונז צוגענומען דעם אייבערשטן פון אונז. דער אייבערשטער האט צוגענומען דעם אייבערשטנ'ס הויז. ס'איז געווען א רוחניות'דיגע טראומא. זאגט ירמי' ווען איך לעב איז איבער. ס'קומט אויף נאכאמאל. דוד המלך זאגט אין תהלים, איך ליג ביינאכט אין בעט, און מיין גאנצע בעט איז נאס פון טרערן, אויף וואס? אויף עפעס וואס מ'איז דורך צען יאר צוריק? ס'איז א נארמאלע זאך אז מ'דארף עס אויסגעבן, און מ'דארף וויינען, און ס'קומט צו וויינען ווייל דו פילסט עס יעצט, דיין ווייטאג אין דיין נפש האט נישט מיט צייט, ס'קען זיין הונדערט יאר, ס'האט נישט מיט צייט בכלל, די גוף האט. ס'איז מיט צייט, פיר וואכן ווי היילט זיך עס אויס? דאס האט נישט מיט צייט, קען נעמען יארן לאנג און דו ביסט נאך אין די זעלבע ווייטאג. ווען יוסף הצדיק האט זיך געטראפן מיט זיינע ברידערס, ולא יכול יוסף להתאפק, און ער האט אנגעהויבן וויינען אויף די עגמת נפש וואס די ברידערס האבן אים געקאוזט, וואס זיי האבן צוגעברענגט צו אים, ס'איז שוין אריבער יארן לאנג, און דו ביסט שוין קעניג אין מצרים, און דו ביסט איבער אונדז, אונדז אלע צוועלף שטערנס בוקן זיך פאר דיר. אבער ווען ער טראכט איבער פון זיין ווייטאג, זאגט ער אז ס'קומט אים נאכאמאל צו וויינען. ס'איז א נארמאלע, פארשטענדליכע זאך. וואס איז געווען יוסף הצדיק'ס ווייטאג? גראדע אויך וויכטיג צו וויסן. ווען מ'רעדט פון טראמא, וואס שטייט אין די פסוק וואס די שבטים האבן געזאגט, בהתחננוי אליני ולא שמעני. מ'האט גענומען יוסף מ'האט אים אריינגעווארפן אין א גריב, א שרעקליכע טראמא, ער גייט שטארבן דארט און ער זעט נאך נחשים ועקרבים דארט, זיי האבן אים נישט געביסן, ס'האט נישט געהאט קיין פיזיקעל פעין, אבער ער איז געווען אין די גריב, די ברידער זיצן און מ'עסט און מ'זינגט און מ'פארברענגט און ער זיצט דא און ער שרייט און וויינט, זאגן די ברידערס, די עיקר ווייטאג איז נישט געווען נאר מ'האט אים אהינגעווארפן, דאס איז איין זאך, אבער ווען ער וויינט און ער שרייט ולא שמעני אונז הער מיר אים נישט אויס, ווען א מענטש רעדט וויל ער מ'זאל אים אויסהערן, מ'דארף הערן וואס ער זאגט, זאג מיר, פיין איך הער וואס דו זאגסט, ביסט גערעכט, אבער דארט איז דיין פלאץ, פה תהי' קברתכם, אבער הער אויס וזכרנו עלינו ולא שמעני, דאס איז געווען יוסף הצדיק'ס טראומא. סאו דארף מען אונז קוקן אין חזל וואס מען טוט מיט טראמא, און קוקן אין די תורה הקדושה וואס מען טוט. שלמה המלך זאגט א פסוק און ס'איז א ריכטיגע פסוק, דאגה בלב איש ישיחנו. ווען א מענטש האט א דאגה בלב, נישט א קלאפ אויפן גוף, אין די הארץ, אינעווענדיג, פנימה, זיין נפש איז ווייטאגליך, ס'דא א דאגה, עפעס וואס לאזט אים נישט צוצוקומען צו נפשו ישובה, ווייל זיין נפש זאל זיין רואיג, זאגט שלמה המלך ישיחנו, ער זאל עס, איין פשט, קודם גייען מיט די ערשטע פשט, ישיחנו ער זאל עס אויסרעדן, די צווייטע פשט איז ישיחנו ער זאל מסיח דעת זיין דערפון, דאס איז זייער א שווערע עבודה וואס מ'וועט אויך מער צום צוקומען, אבער קודם ישיחנו ער זאל עס אויסרעדן. שלמה המלך האט געזאגט טויזנט יאר צוריק און היינט איז עס א מורא'דיגע מורא'דיגע אנגענומענע מעטאד, טאלק טערעפי, רעד, מען דארף רעדן דערפון, און דער אייבערשטער האט עס אריינגעלייגט אין א מענטש אז ווען זיין נפש איז אנגעווייטאגט האט ער נישט קיין ווערטער דערפאר, עס טוט זיך די נפש און ס'שרייט און ס'קאכט און ס'רוישט און ס'ריישט, אבער ווען א מענטש דארף עס איבערזאגן, פלוצלינג נעמט ער די גאנצע ווייטאג און ער מאכט אסאך האקעל דערפון, ער זאגט עס איבער, און ער אליינס פילט סאך רואיגער ווען ער האט עס איבערגעזאגט, ער האט עס געפראסעסט זיינע געפילן, ער האט עס אריינגעלייגט אין ווערטער, און ער קען עס איבערזאגן, דאס העלפט דעם מענטש צו קענען אוועקנעמען די ווייטאג. מען טוט עס היינט, טאלק טערעפי, מען שטייט און מען רעדט, די פראבלעם איז נאר אז דער קלייענט וואס קומט פילט ווי איך האלט אין איין רעדן און דער טערעפיסט זאגט מיך גארנישט, סאו דער טערעפיסט נעמט א פאר מינוט און הייבט אן צוריק ענטפערן, אבער דאס העלפט נישט, וואס העלפט איז דו שמועס עס אויס, רעד פון די ווייטאג, רעד וויאזוי עס איז געווען, קום צו דערצו, טאלק טערעפי איז היינט איינס פון די גרעסטע זאכן. אויב דו האסט נישט צו וועם צו רעדן, רעד צו דיך אליינס. קענסט האבן די זכי' צו רעדן צו די קלוגסטע מענטש פון די וועלט. רעד צו דיך אליינס. דוד המלך האט נישט געהאט צו וועם צו רעדן. ער איז געווען אין די מדבר, ער איז געווען אין די מערה, ער האט נישט געהאט צו וועם צו רעדן. ער האט גערעדט צו זיך, ער האט גערעדט צום אייבערשטן. דוד המלך האט אונז אוועקגעשטעלט א תהילים. ווען עס איז נישט דא קיין בעסערע זאך פאר א מענטש וואס איז דורך א טראומע זיך אריינצולייגן און פארשטיין די ווערטער וואס דוד המלך זאגט, אזוי ווי צום שליס רבי יוחנן איז דורך די ווייטאג פון פארלירן קינדער קען ער טרייסטן אנדערע, דוד המלך איז דורך די ווייטאג וואס דו האסט יעצט פלאס פלאס סאך מער פון דעם. און דוד המלך לייגט עס אריין אין ווערטער, ער גיסט אויס זיין הארץ, און ער שרייט צום רבונו של עולם, און די נעקסטע פסוק איז ער זיך מחזק, אה, גולל השם דרכך ותח א לב, פאל אדורך אויף אים, והי' יעשה את מעך אלעס זאל זיין גוט, און די נעקסטע פסוק, אבער די ווייטאג איז אזוי שווער און ער קען זיך נישט איינהאלטן, אבער השם הושיעהו, העלף מיך המלך ענני והם קראיני, און ווען מען זאגט די ווערטער שפירט מען, דוד המלך טרייסט אונז, דוד המלך איז עס דורכגעגאנגען, דאס איז שיחנו, שמועס עס אויס, שמועס עס אויס אין תהלים, שמועס עס אויס פאר דיר אליינס, שרייב עס אראפ, שרייב עס אראפ אויף א צעטל, דעם מינוט מען לייגט עס אראפ אויף א צעטל, וואס געשענט איז? ס'איז ארויס פון דיך. ס'איז נאך דא ווייטאג אבער די ווייטאג ליגט אויף א צעטל. יעצט דארף מען זעהן וויאזוי צו דיעלן מיט דעם צעטל, דארף מען זעהן צו דיעלן, ס'איז א צעטל פון ווייטאג, אבער ס'איז נישט דיעלן מיט די מענטש וואס זיצט אין ווייטאג, דאס איז א געפערליכע זאך צו דיעלן דערמיט. סאו דאס איז איין זאך ישיחנו לאחרים. די צווייטע זאך וואס האט מיר פריער דערמאנט איז רבי יוחנן זאגט, איך גיי ארויסנעמען עפעס א לעסן און עפעס א מעסעדזש וואס איך גיי טון ווייטער. אונז דארף מיר אלעמאל טראכטן וואס איז געשען און פארוואס ס'איז געשען, וואס וויל דער אייבערשטער יעצט פון מיך. אונז שמועסן פון א יוסף הצדיק וואס האט געהאט געפערליכע טראומא, מ'האט אים אריינגעווארפן אין א גרוב ער זאל שטארבן, און בעת חננאל עלייני ולא שמעני, און יוסף הצדיק קומט אן אלימלך אבער די ווייטאג ליגט. אבער יוסף הצדיק טראכט, וואס האט דער אייבערשטער געטון? און די מינוט ער קומט צו צו א מסקנא זאגט ער עס פאר די ברודער און דאס מאכט גרינגער. אה! ווייסט וואס די אייבערשטער האט עס געטון? כי למחיו שלחני אלוקים ועליכם. די אייבערשטער האט געוואלט איך זאל קענען שפייזן די וועלט, איך זאל קענען שפייזן מיינע ברודערס, איך זאל זיי קענען געבן גוט צו עסן, כי למחיו שלחני. די מינוט דו פארשטייסט דאס מאכט עס סענס. מענטשן האבן אמאל א טראומא, יא, די די די לענדלארד האט אים ארויסגעווארפן פון די הויז, ארויסגעווארפן אינמיטן די נאכט, ער האט נישט ווי צו שלאפן, דארף גיין שלאפן אין בית מדרש, שרעקליך, אבער וואס האט דאס צוגעברענגט? ער וואלט געווען באקוועם דארט און ער וואלט געזעצן דארט, אזוי האט ער נישט קיין ברירה און ער גייט ער לייגט זיך אריין, ער קויפט א הויז, און ס'איז דארף טאקע מען דארף שאפן, מען דארף מאכן חובות און מען דארף, אבער נאך פיר פינף יאר ווען מען צאלט צוריק אלעס בארואיגט זיך, דאנקט ער דעם אייבערשטן אז די לענד האט מיך ארויסגעווארפן, נאר אזוי בין איך אנגעקומען צו קענען קויפן א הויז. סאו וואס איז געשען? זעקס חדשים ווען ער האט דיך געסטראשעט ער גייט דיך ארויסווארפן ביסטו געזעצן אין ווייטאג, נאך זעקס חדשים ביסטו יעצט היי פארוואס האט ער עס געטון און וויאזוי קען מען עס טון, מען האט נישט קיין הארץ און מען האט נישט קיין אידיש הארץ, ער איז טאקע א גוי, כ'האב שוין לאנג געוואוסט ער איז א גוי גמור, ס'איז א געפערליכע ווייטאג איז מען געזעצן, דריי יאר שפעטער אה רבונו של עולם נאך א מזל האסטו געטון. דער אייבערשטער איז דאך נישטא קיין עבר מיט קיין עתיד מיט קיין הווה, דער אייבערשטער איז ביאנד טיים און ספעיס, דער אייבערשטער האט שוין דעמאלטס נישט געזען אז ס'גייט ארויסקומען א גוטס, דער אייבערשטער האט דיך עס געברענגט כדי דיך אויפצושאקלען אז זאלסט גיין ווייטער, דער אייבערשטער האט געברענגט דיין באבא זאל דיך ארויסווארפן פון די דזשאב כדי זאלסט קענען עפענען אליינס א ביזנעס ווייל דו האסט נישט קיין אנדערע ברירה און האסט מצליח געווען, דאס איז געווען די ריזן פארוואס דער אייבערשטער האט עס געטון. וואס דארפסטו זיצן און ווייטאג? יעצט האסטו חרטה אויף די יאר צייט וואס דו האסט אוועקגעגעבן פון דיין לעבן. דו גייסט לעבן נײַנציק יאר, האסט נאר געלעבט נײַן און אַכציק יאר. איין יאר האסטו נישט געלעבט. דאס הייסט געלעבט? הלא זה קרסו חיים, דאס איז נישט געלעבט בכלל. האסט אוועקגעגעבן. פארוואס? די מינוט דו זעסט איין גלייך, אה, מ'האט מיך ארויסגעווארפן, מסתמא וויל דער אייבערשטער עפעס בעסערס פאר מיך. זאג די ווערטער כי למחיו שלחני אלוקים לפניכם, די אייבערשטער האט מיר געשיקט דא פאר א גוטע זאך, דו גייסט סאך מער פראסעסן דיין ווייטאג, די ווייטאג איז נישט געשען ווייל איינער האט דיך צוקלאפט, די ווייטאג איז שוין די אייבערשטער האט געוואלט די ווייטאג זאל געשען פאר דיר, די אייבערשטער וויל עס פאר א גוטס, נטויב השם לכל, נאר גוטס, יעדע שלעכטס וואס די אייבערשטער טוט איז צו קומען בעסערס, ס'זאל זיין בעסערע צייטן, אדער די מענטש זאל ווערן א בעסערע מענטש, אבער זינט ענדיגן מיר יעצט ממש נאר מיט שוין נעקסטע וואך וועגן די טראומע און געהעריג אריינצוגיין וויאזוי צו דילן מיט, נאר געבן מיר שלום מיט הקדמות היינט, אבער וואס מען נעמט ארויס קודם פון היינט איז, האסט א ווייטאג, ישיחנו, שמועס עס אויס, שרייב עס אראפ, און זוך אין די ווייטאג עפעס א זאך וואס זאל מאכן סענס פארוואס דער אייבערשטער האט עס געוואלט, און ווען דו לערנסט אט די לעסן קענסטו ארויסגיין פון קארנער און זיין צוריק א לעכטיגע איד און א לעכטיגע מענטש, און געדענק אזוי א נייע נשמה יעדן טאג וואס די נשמה האט נישט קיין ווייטאג לאמיר אים נישט וויי טון.